Bir gyzjagazymyz maňa ýüzlenip sorag beripdir. Şatlyk Şyhyýewa bir soragym bar. Diňläp göreliň.
Näme netiň näme seň? Netiň bir biläýeli. Meň niýetimmi ýa netiňmi? Hawa.
Seň öz diliňde aýdaýyn. Allajan belli bir erkege äre çyk. Bir bize bir düşündiriş geçseň bir Şatlyk Şyhyýew. Toý göreli.
Toý etjegim. Nerwim dagy ýaman. Şo nerwi mende-de ýaman. Erbet bolýa-da her gezek şu seni görsem. Meni görüp başyňa ýapjakmy. Gaharym gelýä. Maňa aşyk boldum haýaby.
Akylly adam ýeke-täk alym adam ekeniň. Dogry aýdypdyrlar. Gyz garrasa, dula barar, ýigit garrasa, gül alar diýip.
Gülena, sen durmuşyňda nähili oglanlarny gowy görýäň? Akja, uzynja, daýywja, kaça oglanlary gowy görýäň? Onda saňa birinji barýan. Hana seret. Wow. Özem diňe kino düşüp zwizda bolýa. Näme diýýäň sen şoňa? Ýok, halamadym men ony. Gülena, onda saňa ikinji barýan. Hana oňa seret. Özem mal alyp mal satýa. Göräýdä, gapysy uly oçurdyňam malyňdan biz aljak diýip. Özem pully. Oňa näme diýýäň? Mal berek öýdýän saňa. Onam mally öýe bar, öýe. Betleri bar, betleri. Ýaşasy pişşek. Hawa-hawa. Galanyny soň gürleşeris. Aý, oň sakaly näme, tirtegi näme? Ýok-da, günä halamadym.

Aýu. Oo. Näme işläp otyrsyň? Boý ölçeýän.
Boýuň ölçeýänçäň beýniň ölçe, gir lampany çalş. Ölçüp parka git dur. Çalşyp bile bu.
Ataň nirde?
Atam da kakam atam öldi.

Aýa bu näme? Bu oturgyç da ýöne otup arasala otynda. Ata.
Garlanyny aýram. Oňarpsyň.
Bar gaýrat et, öýdäki lampany çaç, men gözden öň görenok, belli külli görmän raşadýan. Öçük bar, par, pargalit bolupdyr, ylga, çalş. Aslynda sen çalşmalylaý, men lampa. Gürlemän gitsene.

Alo. Men-ä restorana geldim, sen nirdeň? Men pikirimi üýtgetdim. Restorana barmaýan men bu gün. Näme boldy?
Näme üçin geleňok? Dogrymy aýtsam, seni hiç haçanam halamokdym. Biz para däl-le.

Geldiňmi sen?
Geldim men.
Niräk dursaň? Ostanowkaň ýanynda-da.
Hawa, ostanowka bar. Hana gördüm-ä. Orada duruber, gördüm, gördüm. Şuda durubereýin. Balýa, balýa.
Tapdym ejemiň diýýän oglany. Oglany. Waý, ýorýarlar.

Salowmalikim. Şükür da, gowmy özüňem? Wi-Fi-ň parany beräýdä. Näme? Ölüp pişik 76. Öňküňiz däldi bu? Ýok, öňki suwulgan 69-dy. Ha, bol bol girdi.
Öňler dostluk ne gowudy. Bir-biriňe oturyp dertleşilerdi. Temalar açylardy her hilje gyzyklyja, şolaryň üstünde oturyp gürleşilerdi. Ne gowy günlerdi. Eý gördüňmi bu BMW diýýämi näme futbolka baka döwülşip biriniň agzyny ýumduryp ýatyrlarow wara.
Öňler söwdagärlerem gowudy. Biriniň magazynyna girip bir laý eşik alsaň, Dos jan, türsük bilen jorabyňy goňşudaky Amandan alaý, onuň söwdasy gaty az diýerdi. Ne gowy günlerdi. Eý gördüňmi reperlerem kimde karol, kimde karol bolşup. Eý aman. Kaşaň mebelem nähili ýassaňam rahat-aý. Kim karol, kim karol bolşup bar-a. Özüňden gör bilen akylly daýy bar, bir-birini ýöne ýumduryp otyr-a.
Öň reperler bir-birine sylaglydy. Diý satyşaýanda-da bir ýekeje paýyş söz aýdardy. I boldy, gutarardy şeýdip arasyndaky kine. Ýöne bu wagtkylar Öňler ne gowy günlerdi. Akyllysyrap ýykdyň-laý näme bolýar saňa? Telefonumy obnowleniýa dala şoňara şo tez senem azyrak gir-a ýaman haýallady-da welin. Indi gün aşa täze obnowleniýa çykyp otyr. Öňler nähildi? Ýylda ýekeje gezek obnowleniýa çykýardy obnowit edip bollanok. Ne gözel günlerdi.
Ämi obnowleniýam ol ýaňky gowja zatlar ulazaýda göräýmeli.
Bara kirler kir maşynat özem geçenki ýaly oýnap oýnap bir zadyny döwäýdiň depäňi deşerin düşündiňmi.